Con e gaya aki a cana cu nos cuminsa limpia den e bario. Despues nos di waterbouw nos busca fondo so nos a sica e caya nos un po laga e bario bira shushi bek. Diferente hende a pitch in dus bedrijvennan pero hendenan personal tambe un ta paga binti singui un ta paga mil florin un ta paga dus mil manera a forsa nos a nos a pa yaca pa seis aña nos tin e fondo ey anto Giovani a lanta su empresa propio anto el a cuminsa duna e servicio di limpia enter e bario. I Teine ta hasi esei. Anto ribanda di esei el a kuminsá limpiá na bario, na kiko, na diferente hende. Pa mi esei ta un di konan di mas grandi pa ami m'ha logra. Aunke Tula ta wòrdu rekonosé komo e lider ku a promulgá kambio, e no hasié su son. E tabata acompaña di su amigonan mas notabel Pedro Wacau, Luis Mercier y Bajan Carpata. E siendo un lider a conduci na un comunidad uni, cu un meta comun y e mesun proposito. Esaki ta tula den nos tur podcast, Comunidad Uni. Sima lucha pa libertad, pa ta liber, ma lucha pa libertad. Pa ta liber sem a lucha pa libertad pa ta liber. Bon benido un episodio nobo di Tula den Nos Tur Podcast, un iniciativa di Comité di Conmemoracion pa Salba di Sclavitud y Caya Caya. E podcast aki ta basa riba e mural pinta pa Garrick Marchena cu yama Tula den cada un di nos. Ami ta Angel Marie y ami no ta boso host di audio. Nos invitado di awe ta Kurt Schoop. Kurt, welkom. Danki, danki pa invitashon. Kurt ta e ko-fundador di Kaya Kaya, un proyekto di i pa Otrobanda. Kurt, nos tópiko di awe ta un komunidat uní. Kiko bo ta komprendé ku e e palabranan aki? Aha, bon, komunidat, komunidat pa mi ta bo bisa na momentu bo bisa den, ya, den konteksto aki bo bisa Otrobanda, pa mi ta semper tabata un komunidat. Bo misa di hendenan ku tabata tin sierto balornan komun, aunke sea durante añanan el a bo misa kambia, pero loke ora ku bo a bini ku bo misa i tene mi ke traha riba e komunidat aki i unu uní pa mi ta nifiká ku nos mester wak bèrdat ta kua ta e balornan ku lo bai, ami ta bisa el reskatá otro banda bek. Pa mi un komunidat unifiká pa mi sa hendenan interesá den bo a bisa un meta komun, anto eigelik hasié den un forma bo a bisa ku un direkshon pa bai dilanti. Y bo a menshoná reskatá. Reskatá di kiko nos ta kiko ta salba otro banda di ke? Mi tin bo a bisa trinta i sinku aña ku mi ta enbolbí den otro banda. Mi a kuminsá promé ta hasiendo un proyekto ku tabata yama Integrale Ontwikkeling Otro Banda. Huntu ku Yonchi Weber ku ta ta antropólogo e temporada ei, nos a repartí Otro Banda den diferente área. Anto esaki ta un proyekto ku èigblik Plataforma Otro Banda a inisiá. Nan a inisi'é pasobra nan nan tabata otrobandistanan ku tabata haña asina duele kon Otro Banda a dekaí. Dus el a dekaí den norma balor, el a dekaí den su monumentunan ku a bai hopi atras, el a dekaí den, ta tin ta tin Hopi prostitucion, hopi drogadicto, tambe nan cu hendenan no tabata yega mes of ta tin miedu di bini otro banda, e tabata hopi unsafe den su nomber cu e tabata un area eigenlijk caminda e otro bandisa nan cu biba antes tabata hopi orguyoso di dje, pero nan mes nan ta tin e berguensa. Dus for di e berguensa ey a bini e proyecto Integrale Ontwikkelen otro banda. Ku alma tra basta aña un yunchi, anto dje nanan e palabra reskatá bin, pasobra nos ke reskat'é for riba misa dekadensia. Dus a el un stòp esei, anto ban wak kon nos ta ban sigui bai build up. Oké. I den e building up ei, e promé fase, ku bo por deskribí pa nos mas komo sa yega na dje? Sí. Bon, eigenlijk bèrdat, mi ta bisa anto promé, nos a repartí otro banda den shete subbarios, Serio Trobanda, Ref. Domi, Seri Domi, Mundo Nobo, Mbita di Mundo Nobo, Baraltwijk, des tur e barionan, Kortijn, ku Raishonfil, anto nos tabata bishitá e kasanan, des nos a pone mapa i nos tabata bishitá e kasanan, bo a mira den un kaya, e kas numero uno, kas numero tres, kas numero sinku, anto e idea tabata pa papia ku e habitantenan pa esnan ku ta biba na e momentu ei, Wak ken ta endenan ku tin sierto kalidat òf skills òf soño òf ke yuda den e rebuilding di otro banda? Anto ya nos ta bin haña boso, nos ta buskando eigenlijk e lus. Eigenlijk nos tin ègt un mapa ku bo ta mira, a akinan tin hendenan ku ya kaba ta hasiendo kos pa mucha, ta limpiando nan mes, ta hasiendo tal kos. Anto eigenlijk buskando un tiki e liderazgonan den e bario. Anto ya nos ta forma un komishon di bario. Ante Komishon di Bario aki, kada un a haña bosnan shete shete Komishon di Bario, enton tur mester a traha nan nan plan di akshon. Ante plan di akshon aki tabata kosnan simpel, no? Nos a kuminsá ku limpiesa, otro banda tabata hopi hopi hopi shushi mes, ke men bo no por bo no por maginá bo mas. Ke men tur e kasnan bieu e nan tabata tira shushi den dje, yenel te na punta te na laidan, enton hopi di e kasnan tabata kima. Dus e e plan di akshon ku e komishonnan aki a traha, ante ora e shete komishonnan aki nos a lanta ora e federashon otro banda. Dus ei lo promé plataforma ta un stichting, dus ya un stichting hopi diabu no mester kambia di direktiva, pero nos kier a demokratisá e proseso dor di laga habitantenan mes partisipá den e desaroyo i e futuro di nan di nan bario. Anto hasiendo trabou enanan, dus den e kaya ku mi ta biba awor aki, ya, bishidad un di e kasanan mi mi a namorá di otro banda, mi di wao, e koki tin asina un potensia potenshal, kuma hasiele mi ta kere mi. Mi amba mi sa. Pasion, purpose. Sí, mi purpose, mi purpose. But kiko pa abo ta e importancia tambe pa envolvi e hende di e bario pa e desaroyo di nan bario? Mi ta hopi importante pasobra eigenlijk ya e envolvi no ta tur ora den sinta den reunion of a cierto cosa. Tin bia ta bambisa yuda crea trabao, yuda e muchanan cu bambisa no por landa bay bende lejitu. tra fli ku nan. Pues ey lo hasi diferente kos ku eigelik ke nan ta kuminsá mira ku ey tin tin un sierto di movementu i tambe tin un sorto di hoop, no? Ke men di bo mester, por ehempel, ey tin un kos ku nos por bai traha riba dje. Esei pa mi ta ta un punto hopi importante. Bo ta sinti ku den e proseso di hasi esei tambe bo mester a kuge konfiansa di e hendenan di otro banda, mirando ku Lo bo a reporta bo ta nini di djafó ka bin den nan espasio. Sí, sí, no klaro ke men di ey lo berdad. Anke otro banda ta un bario ku hopi hende pasobra ta bisa ami esnan ku a lanta ta bisa ami ta otro bandista. Anto bo tra bo ken di unda bo a bin, pasobra ki bo a bin hasi kinan. E ta dubel pasobra otro banda otro banda ta un área ku semper hendenan djafó. a bin biba den dje. Dor si nos wak senso awor aki mes, senso ta bisa ku eile kuarenta i nuebe por shento di enan biba den otro banda a nanse pafó di Kòrsou mes. Kemen di eigelek kuarenta por shento si. Persentahe basta basta grandi. Dors otro banda semper ta ta diversifiká, pero e kos ta ku ende nan ta e yunan ku nanse si ta bisa, otro banda distru no ta. Anto bèrdat mester a kana un trayekto pa bo a bisa gana hendenan su konfiansa, anto esei bo ta gan'é solamente ora bo hasi kos. Ke mene nos tabata a limpia, nos tabata pasobra realmente pone kosnan kana. Anto e nana unda mes baya konfiansa e kaminda ta bo kane. Sí. Mi ta kue e konteksto di tur su historia, tur no hasi esaki su so. Ta tin un vishon, anto e ta tin amigonan ku ta keda den e vishon aki, Pedro Wacau, Luis Mercier i tambe Bashan Carpata. Den curso bida ken e personanan aki ta? Si mi wak berdad ora cu mi a bini otro banda, dus mi a cumpra un cas bieu den dje cu tata para bini nuebe aña pasobra bashi, dus tabatin hopi hende cu no tabata mira loke ami tabata mira cu ta e otro banda ta bay drecha, anto nos tin cu cuminsa haci algo pasobra for di nos mes. Un di e prome nan ta kere tabata Arto, Arto Elstak, ku a mesora tambe ta buskando un kas na otro banda, a haña un kas tambe tin basta aña paraba ashí na Seri Kinta, anto ora el a interesá mesora pa join Bambisa e fundashon si otro banda kuma lanta, el a tene den direktiva, Anto eilek despues mi mes a sali, anto ta hinda arto ta den Jerusalem, e ta kiri kier, dus eilek pa mi ta un forma di di kuminsá un kos i tambe duna otro hende pa nan sigui kana kuné, pa mi ta un di e hendenan sigur. Fundashon Cielo Urbano nos ta hasi hopi kos kaba, nos a hasi un mural, nos a hasi un par di kos chikí chikí pero no tabata konosí grandemente kiko pa mi sa ta potensial di otro banda i ainda otro banda tabata kana ku e nòmber òf e narativa negativo, pasobra un unsafe ku bo mester a deal kuné. E nanan bamisa m'a topa Clayton, Clayton Laston i Regent Zuiverloon. Por ta bamisa nan mes no ta mira asina, pero ami si ta mira asina. Pa ami nan ta hendenan ku a Meneer Clayton a yuda mi pa bamisa e vishon ku mi ta tin pa pone na un next level. Anto next level ta nifiká pa mi bamisa por ehèmpel ei mi por sigui mi por sigui soña i krea Anto bo tin un hende ta take care di tur e kosnan patras ku otro hende no ta mira. Bo kominda entonces bo mester take care di bo marketing, bo mester take care di bo finansia, bo mester take care di diferente kos pa bo por bai den next level. Anto Rachel den kontekst di Kaya Kaya tambe tin su propio vishon ku mi ta kere nos a bin huntu anto dor ku ami ta esun di e komunidat di otro banda ku ya kaba nos a logra di bo bisa haña konfiansa di habitantenan traki e hendenan. Sí, no a yuda pone e cherry riba e bolo. Bo ta hende di tambe ku mester tin diferente ròl pa kada hende den bo bo komunidat? Sí. Mi ta kere eihele bo mester skucha wak eihele kiko ta hendenan su su su su kapasidatnan, nan puntonan fuerte. Anto eihele si bo si bo logra haña, pasobra awor ke mi ta bisa. Nan a yuda ami den mi vishon, pero kada un tin nan vishon propio. Anto nan tambe tin nan bajanan ku nan karpata por ta otro kaminda. Pero den mi vishon, den loke ami ta kere a mira yega pa otro banda, nan tabatin e ròl ei ku nan por a take anto ku huntu nos por a karga riba e kos. Dikon idea di un street party? Bon, nos ta gusta fiesta. Pero mi ta kere e, bo sa no tin bia. Click. E cosnan ta bini asina, asina spontan. Anto Rachel por ehempel ta un organisador di di festival di actividadnan, el hasi hopi cos pa punda tambe. Anto Clayton ta hopi bon pasobra den mercadeo nos a organisa prome un fiesta pasobra pa nos mes cu nos amigunan e se bai hopi bon. Anto ora mi a bisa eilek mi ke mi ke hasi algu pero mi ke hasi algu den mi kaya dus mi kaya ta Ferdinand straat kaminda e kaya kaya kuminsá a nos di ey ban hasi un un street party anto kaminda nos a invitá e e habitantenan mi ta kere kos a pega pero nos nos no a verwagt ku e lo bira asina grandi e kos a pega na momento ku nos a. Bisa e habitantenan ku nos lo hasi un fiesta, anto ku bo bisa nan a bira hopi entusiasmá, anto esei a pone ku nan a kuminsá fèrf, nan a kuminsá limpia. So na Kòrsou nos tin e kustumber tòg di. Bo ta hasi algu grandi asina, bo ta limpia kas. Sí, o ta tin risibimientu, o ta tin kasamentu, maske bo no tin e medionan, nos no tin e medionan, nos hasi e ègt ala Kòrsou. Ke men kon piki piki kos kos aki aya, nos a pone kos, tur hende a limpia nan kas, tur hende a pone nan kosnan pa bende. Anto e nannan loke mi a mira, pero no tabata un kos ku. tabata planeá asina, ma mira mesora ku esei a logra di uni e hendenan di e kaya. So tur hende sali, nos ta ta promé dies di hende sintá riba kaya nannan ku nos studi klap i nos ta ta planea bisa esaki ta bai pasa, kende bai hasi tal. Pues esei tabata un kos gewoon ku e street party aki Ta bisa e nomber kaya kaya pasobra el gobierno Kòrsou si nos tin un kos ku nos ke pone aksènt riba dje nos ta ripitié tò? Ke mester nos ke pone e enfoke riba dje, dus eilò nos ta yama e hendenan bin kaya, bin kaya pa nos por por por por pasobra hasi hasi loke nos tin ku hasi pa otro banda. Despues di e street party ei a bin un un despues di e street party ei ta tin algu mas grandi. Sí. Con e transition ey di street party den un caya pa e siguiente stap a bini? Sí. Mi ta kere nos mes tambe a laga pa misa hendenan pusha nos un tiki. So tur a acerca nos mes ora e coki ta hopi great. Sponsornan ta acerca, acerca nos. E habitantenan ta pidi. Razon? Enton eigenlijk e prome biaha, e prome nos hasi el den augustus dos mil dies ocho y a caba den sinku luna despues nos a hasi un di dos den december cual el a pasa di tres mil cincucient hende bay te shete mil hende cu a bishita e di dos. Dus eigenlijk tin algo cu a conecta cu mi ta kere tin deber tambe como a bisa hopi hende kere bin otro banda bek y e hecho cu nos tabata laga mira con habitantenan, con e community tabata tra el a spark un cos cer ca hendenan cu a bisa ey no mi ke bay hasi esaki. Ya despues di despues di cuater edicion a bini a bini cu e cuater primer edicion el a crece Sí. pero te ainda tabata edicionnan por nada e tabata chikito e tabata beso mas mas community base anto bera despues di covid e ya nos a pone nos mes riba map pa caba anto esey a pone cu bo mester gobierno instancianan tambe ta a pone mas exigencia cu bo mester beso crowd management bo mester regla kico bo mester regla tal. a pone cu e gastonan a bay asina grandi, dus elek despues el a bira, nos di ok, nos ta bay direccion di un festival den dos mil binti dos, anto esaki a pone cu bo bisa ya, bo mester cuminsa punto di entrada, tipiconan asina, enton el a haña un connotacion tiki mas comercial tambe, pero nos ta busca modo así semper e ta e ta bini for di e comunidi, asina semper hendenan ta participa, semper e ta cu hendenan di otro banda, semper nos ta haci muralnan, semper nos ta son drecha y laga mas mió atras. Dios el a cana, el a cana bai y nan, pero den de laste edicionnan mi ta kere nos tur biaho sa tin lessons learned nan. Anto e de laste edicion nos ta mes ta haya kela bira demasiado grandi, anto cu e no ta sirbi mas eigenlijk e meta cu esencial cu ami, so ya, ami pa mi, pa otro banda, ya, ami ta tin e vision, di otro banda e otronan ta bini, nan tin nan mes vision, pero nan ta haciele fo'i nan punto di bista, pero pa mi vision m'ha sinti cu banbisa pa otro banda e no ta, e no ta. nos no ta logra e meta suma ya. Ki ki ki balor agregá tin pa bisa un anochi binti mil hende den un kaya di otro banda ke ta duna nos? Behalve e por e ta duna nos e ta un fundraising, bo ta hesé bo pa hasi otro kos, pero no ta esei tabata e meta. Enton nos a ripará ku ban bisa nos mester kana bai direkshon di un movementu kaminda bo ta hasi kosnan henter aña, enton bo tin bai bo tin bai wak otro topikonan ku ban bisa ta di importansha pa otro banda. A mi ta kere awor ku nos ta den e fase aki. Kon e kon un festivalsnan grandi lo por bai tuma e stapnan bek pa bai bek hasi el e chikitu chikitu mei mei di aña tin diferente aktividat? Bo nos a kuminsá hasi e aña aki dus eilik nos a ripará kaba ku ban bisa e e siman di arte esun ta bai bon pero nos tin par kos di drecha bo ta separá e kosnan pero tambe den konteksto di e hendenan, nos capacidad den contexto di finanzas, and den contexto tambe di energia di e team. So tin hopi boluntario, pero tambe tin hendenan cu, pasobra cu no tin e tempo pa keda tra bo a misa tanto aña atras di otro siña riba e festival so. Bo, awor cu nos ta, nos ta hoon, si e aña aki por ehemplo nos a bay chikito, anto nos ta, si nos ta, nos ta bamisa A prepará fue dja wòrki pa otro aña, dos mil binti seis, nos ta bai kende ka bia un chikitu un grandi, anto bo ta mira un sort di un bienale ku bo a misa e grandi, bo ta beste'e di un kompletamente otro forma. Bo sa un den konteksto di ko-kreatie ku diferente organisashonnan pa pa logra esei. I ta un sort van bo ta trese tur kos huntu tambe ku bo a hasi e aña Si, anterior. eksatamente. Si, Ya, si, ok. si. Mi ta imaginá mi banda di e bon feedback ku bo ta haña di e otro organisashonnan, E komunidat mes tambe ta bin e parti mas negativo. Kiko ta bareranan ku bo yega mak mei, ku bo ta mak mei ku un festival asina grandi manera Kaya Kaya? Bon, bo tin semper den tur den tur proseso tin tin hende negativo. Ami ami ta manera negativo so e por ta por ta den nan banda nan ta nan mester konsidera nan mes mester positivo, negativo den e sentido no ta tur hende ke mira cambio, no ta tur hende ke mira desaroyo. Mi ta kere seta un di e kritikanan, dus algun tempu tin mi sa di e shen por shento di abitantenan, mi ta kere dies por shento no ta di akuerdo, pero no ta di akuerdo pa nada pasa, bo comprende? Dus ya, bo tin bo tin bo tin ku deal ku nan, dus einan tin momento bo ta haña kibosnan konfrontashon pa pa ku esei, mi ta kere un di challengesnan tambe ta e e vision cu tin riba caya caya. Dus nos a cuminsa berdad. Mi ta kere esa tambe ta un cos cu ora nos refleha bek, mi ta kere nos tambe tin, nos tambe tin debit na esey. So nos, nos a hisele pone primeramente for di un base di comunidad, ke men di, ey, community, e nan ta participa, ta verf, tur esey, e nan a bisa, great, nos ta bin. Despues e nos a pasa bai na un fase cu a bira bambisa un bista comercial. Awor ki e bista comercial e cu nos mes ta bisa wow a bini binti mil hende. Autoridadnan ta conta binti mil hende mal trinta florin of ta ey ta millonario bota. Aki a e nan no a yega millon ainda pero tenan ta bisa mi nan anto e vision ey no ta cuadra pasobra mi ta ainda. Un bia den tur e shete edishonnan nos ta tin un surplus. Niun bia nos no ta tin garashi, pero nos ta sòru pa nos por pasobra por haña e pasobra pa pa sigui hasi cosnan dor cu sponsor, dor di ta creativo cu tur eseinan. Dor per ya nos no por nos no por ninga cu e e e impresion ei e ta existi te ainda. Anto ya nos ta nos ta luchando contra di dje pasobra tin ora bo ta haña no cerca cierto sponsor bo ta bisa a no bo a bira comercial of no nan ta pensa cu bo ta gana se. Anto, anke ku bo ta mustra nan bo sifra, pero e ora ta bin un next layer di deskonfiansa. Dus el tin algun kaminda. E deskonfiansa ta un di e puntonan hopi fafelu pa bo por por deal kuné. Komo ko-fundador tambe e ora ei kita bo límite pa ku transparency e ora ei ku bo mester tin ku sobradonan di bo tim tambe i tambe enan dja afó. Chë, bo awor aki bambina fe, aña pasá nos a bambisa riba nos website, nos a pone nos impact document, no, es un di dos aña pasá, nos a pone e impact document den dje nos a pone nos nos sifranan pasobra kiko ta drenta, kiko ta sali, tur eseinan. E aña aki, di aña pasá tambe nos a pone esaki. Anto e inteshon ta pa nos por habri e kada bia mas tantu pa pone, pasobra e esaki ta e e loke e stichting ta ta trece den, ta loke ta sali afo, dus mi ta kere enan nos tin ku traha mas riba dje, tur loke ta sponsor, fondsen esei nan semper nos ta spika nos ta spika nan pasobra kiko e kosnan ta, anto algun ta eksigi esei tambe, dus ta kon bo ta mande anto bo ta bo ta hañ'e pasobra bo ta bo ta duna e kuenta i rason ei, dus. Sí, siempre ke ta un kos necesario berdad pa pa sigui haci. Sí. Mi ta kere mi ta comprende e aspecto di e parti comercial, pero con cu ta mira e ora y cu bo por mantene e e cultura y e identidad di otro banda, pero na mes momento tambe sigui bay den innovacion, sigui bay den crecemento? So al final Sí. mester di esemplo por hasi cierto cosa. Sí, sí, sí. Porque ta kere awor ki nos, nos, em, nos strategia ta cambiando, dus berdad nos ta, em, door di bira un movimento, nos no lo pone atencion, em, em, riba e festival so. Nos lo pone atencion tambe, por ehempel, un di e cosnan hopi importante den contexto di e comunidad, nos ta trahando riba un masterplan. Ok. Ke menti un hende cu bo a bisa a haña e tarea, dus nos a busca fondo, nos a haña fondo, un masterplan pa otro banda, Paso nos ta konsiente ku bambí sa nos a kontribuí, esaki tuvalig di laster Ilya Simmons a hasi un onderzoek kiko ta impakto di kaya kaya den otro banda, anto eilek e impakto ku el a saka for ta ku eilek loke nos a hasi ta nos a kambia e narativa di otro banda, kemey no ku nos a drecha otro banda manera ku ta Hulanda ku otro luganan, pero si nos a kambia e manera kon hende ta mira otro banda ku di tal forma nos hasié. Mas sexy, mas toegankelijk, mas limpi. Pasobra cu e na mira opportunity cu su plus cu su contra. Mi ta kere mi nos bisa bo algun contra tambe cu tin. Pasobra el verdad ora bo haci algo mas accesibel e significa cu bo a bisa mas hende ta ke un pita di e bolo. E movimento ta e cos di mas importante cu nos ta trahando riba dje. Dus e masterplan ta bay trece e partidonan na mesa. Pasobra nos tin un par di issue cu nos tin cu deal cun'e como comunidad. No ta ta nunca mi intencion pa mi sa pa ey pa mi sa otro banda bira manera algun di otro barionan na Curaçao mes before cu bo bo no tin e cos cu mi a namora di dje cu ta su autenticidad. Mi comprende? Entonces nos ke pa e autenticidad keda anto mi ta keda ainda nos ta na tempo pero loke a pasa e prome e prome pa mi sa dies binti añanan aki. Mira, mi mes tabata un parti di dje. Hopi di e kasnan ku ta bashí, binti, trinta kazón aña para bashí kimá shushi, nan mayoria di nan a haña aña doñonan nobo. Dus di mes e nan ta mira mes solo un un uplifting, pero hende ta lubidá hopi lihe ku eigenlijk dies aña pasá e kas kita ta pará kibrá. Anto ku no ta tin niun hende den dje. Dus aylaba un po papia eigenlijk di a saka hende for di kas ainda. Pero nos ta na e punto ei, si mi ta kere ku awor aki e ta bai, e ta turn on ku e por bai bira asina despues ku ya kaba. Tin algun kasonan ku mi ta mira ku, wow, e koki ta bayendo the wrong way. Por kua manera? Dus eigenlijk e, pero ke movementu ku e masterplan, si nos ta sintra na mesa ku diferente partido, nos tin komo komunidat nos mester bisa ki tipo di bario nos ke, ki tipo di otro banda nos ke. Pasobra tin diferente di nan ku tin nan propio tiki den. papiando ku Kuraulando, papiando ku Bario, papiando ku SKO, ku Fundashon Silo Trobanda, tur e representantenan, nos mi bisa ok, nos pion bario ku bo bisa por ta nos nos loke bai bringa pa un kep di Airbnb. So no ta intenshon pa tur hende bo bisa bai hasi e kasnan un Airbnb. Nos mi mes ta parti di dje ku a hasi un pida, pero nos nos tin un kaminda, mi bisa te akinan si, pasobra siñor Anders bo ta ta mas interesante bèrdat i ta mas comercial mas rendabel pa bo tin esey, pero ki nos ta haci cu e banda di nos mes general. Pues esey nos mes como Kai Kai a cuminsa cu e trayecto ey, nos a cuminsa tambe cu un trayecto di capacity building cu nos ta haciendo cu Steven de Lira, caminda nos ta trahando den fortificacion di nos hendenan, nos a cuminsa internamente, dus nos mes wak nos ego, wak nos cosnan, wak cu nos ta ban deal cu e comunidad, Nos ta bisa train e team, anto tambe train e boluntarionan, train e lidernan den pasobra den e bario pues a lado tur e nan ki tin un bai carga e proceso. Tur menen mas asina Fundacion Sierra Tur Banda mi intencion ta pa aki dos tres aña mi pasa batuta anto ami ta por sigui haci algo otro. Dus semper mi procesonan ta semper di inicia anto hala kita eigenlijk. Ki bo ta mira ora e ta mi responsabilidad awoki pa cu kaya kaya y e gentrificacion cu ta pasando e ora tambe den otro banda? So al final mi ta mashina mi cu lo bo ke pasa e batuta na un hende cu tambe ta mira e mesun vision cu abo y tambe ke preveni cu e ta bira un caminda cu bo ta perda completamente e cultura y loke otro banda ta para p'e. Che. Pero mi ta kere, mi ta kere den e añanan, e palabra gentrificacion awoki tur caminda den tur comedia, den tur kico, den tur cos e ta. E ta un palabra antiki nan tur hende a haña sa bende o tur hende ta usande, pero no ta tur nan sa bambisa e proseso presis i bambisa na unda bo plak e stekla aki si òf no. Mi ta kere bèrdat den otro banda, osea gentrifikashon den e sentido ku bambisa bèrdat dor di kambia, dor di e narrative ku ya kaba a kambia, ku a hasi kos mas interesante, ku ta bin ku hendenan ku ta. paga mas tantu sèn pa e kasnan ku konsekuensha ku bo bisa e e yu di Kòrsou ku por ta ku no tin asin tantu medio un por un por kumpra mas un kas den otro banda pasobra e kos ta hopi karu entonces nos ta konsien ta konsiente di nos kontribushon den esei i nos nos nos no mester keda einan entonces nos mester wak oke kiko ta e kosnan ku nos por hasi i nos tin algun kos ku nos ta pensando riba dje pa pa bo balansee bèk Nos otro banda semper ta ta balansá. Semper ta tin hendenan ku hopi sèn, semper ta tin hendenan ku ménos sèn, ta tin famianan. Pasobra tur ta biba banda di otro, esei tabata e dushi di otro banda. Dus mi ta kere un di e kosnan ku nos tin bai, nos ta hasiendo oki tabata dus banda di e masterplan di capacity building ta forma manera pasobra un cooperativa nos a kuminsá k'esei kaba kaminda nos ta bisa ei tende si ami mi solo no por kumpra Ban bisa unda e kas grandi nai, pero si nos ta binti sinku nos si por siye. Pues nos ta bezig ku e trayekto ei, pero tambe tin diferente kas ku nos a mira kaba ku eigenlik e salimentu di hendenan ta un proseso naturlik. Ta tin diferente di e kasnan ku ban bisa menen bo sa otro banda sinku shi e monumentu, monumentunan dor di e kasnan mas difisil pa bo por mantené. Pasobra e kasnan ke ta trahá di pia di laman, meimei, santu yená semènt riba dje. Pero si bo no ta mantené e kasnan aki, eigenlijk e salu ta sigui sa, ta sigui sali. Den bo goutnan ku bo mester mantené pa misa tur, tur aña, mi sa si bo sa, sa te aínda nos ta haña santu di Sahara Wustèn ta bini Kòrsou. Oh, serio? E ta, sí, e ta Ok. llena, e ta llena e, bo a misa, e goutnan aki. Dus, anto si bo kana rònt, bo ta mira un par di mata ta kuminsá nanse den e goutnan. Aha. Anto e mata aki ta kuminsá habri e, Su e, rais e, ta spanda. drenta den e piedranan. Aos e ta kai, mayoria di e kasnan aki a bai pèrdí asina. Ya. Bisnan, nan ta basha bouta pasobra e ora hopi awa ta kai bo ta tende den otro banda, den Scarlo, den kiko kas a kai den otro, pasobra nan no ta wòrdu mantené. Pues hendenan ku a biba den e kasnan aki ku e mayornan a laga pa nan, pero nos no ta kustumbrá di tin un tèstamènt, pasobra pa regla nos konan e famia no ta papia ku otro, ku konsekuensha ku bo mester, por ehèmpel, e yu mas chikitu por tabata biba den e kas pero e no tin e medio pa drecha e kas, ni koop e otro rumannan uit, ni bai banko pasobra e no ta importá, e no tin un trabou ku e ta e por, pasobra. A substansia esei ta pone ku ban bisa, por ehèmpel, sin ban bisa un hende a saka nan, e proseso mes ta ta push nan out. Anto ungkor ku nos ke hasi ta, nos a kuminsá ku ne den pasado, pero ta kabaw nos no tin e kapasidat, e hende i e medionan pa hasi esei, ta realmente ban wak ku ban bisa ku bankonan manera un Corpodeco òf un op nan, nos a bishita nan kaba, pa wak ku nan por ban bisa kumpra e e kas òf no kumpra e kas for di nan, pero sostene e hendenan pa nan por drecha e parti ariba. Ku ya kaba por bira dos, tres apartamentu ku nan por hür derecho. Loke es krea un konstrukshon ku bo ta mantené e hende lokal ozon den su kas. Ami ta kere den tipo di konstrukshonnan asina nos mester bai pensa si realmente nos ke kontradisí pasobra ya e lucha kontra di sèn mi sa ku mi a pèrdè kaba. Bo komo neto es pasobra ami no tin i nos den e komunidat no tin e eurosnan, e miyonesnan pa yega kumpra henter un kompleho, boso anto bisa oke esaki ta bay bira tal kos y nos no tin e poder ni ser gobierno pa bisa gobierno y no tin un maneho cu ta bay contra di tipo di cosnan asina aki dus ta como ta hasi bay stop esaki dus nos por bisa oke no laga otro banda bay back manera ta bay of nos tin bay wak como e community fuerte cu nos ta trahando riba dje con conhuntamente nos por tackle tipo di di topiconan aki. Ku ta sinti tambe ku nos lidernan tin un responsabilidat tambe pa ku esaki, pasobra ki kai kai ta tumando hopi esfuerso ora e pa por hasiele, pero na unda e responsabilidat ta sinta tambe pa nos lidernan, nos lidernan den politika pa duna un man den e desaroyo di otro banda. Chè, bo nos tin un par di kòmbersashonnan ei ku algun di e lidernan aki ku nos ta mustra, bo sabra mustra nan riba nan, bo ta keda nan deber, nos no tin, nos no tin maneho, pero si bo wak rònt mundu eigelik tin algun, algun, nos ta hòn stat na Spaña, otro kamindanan ku ta bisa den mi, no ke mas turista den mi, den mi, den mi bario. Mi ta spera ku nos, nos no laga turismo sigui krese asina sin maneh'é. Pasobra ora nos ta bai haña almorsá, e ta bai, e ta bai chòk. Anto nos, nos hendenan no ta kustumbrá mi ta haña di ta tin e kustumber di kòmbersá. Dus eigentlik ora e kos yega asina seka, nos tin historia si di kosnan ku nos a hasi ora nos fada. Dus nos no ke pa bini dia na manera ku, pasobra un trinta di di mei òf un kosnan ku a yega pasa den nos historia kaminda nos no ta papia nos skonan, Pero nos ta laico na yega na chok y despues ora e cos a bira un problema grandi. Esaki ta keda no tin beleid, nos ta lagando bo a bisa un vrije markt, tur hende haci loke nan ke, no tin bo a bisa un cap, nos no tin un vision pa cu Airbnb, nos no tin un vision pa cu bo a bisa, mi ta mira bo aki aña, e laster tiemponan aki hopi, hopi desaroyo tin, dus hopi hende ta hincando seng den bo a bisa Corsou. pero nos no ta papiando te na unda y con nos ban hacié. Dus e na na berdad nos mes ke hunto cu e organisacionnan manera un SKO, Sociedad Comercial di otro banda, cu un federacion otro banda, nos ke yega si pa nos ban wak con nos ta yega na mesa na esnan cu tin tuma e decision ey pa wak con bo ta balansa e tipo di cosnan asina. Bo ta pensa e ora ey tambe cu e co-collaboration, co-creaci, cu Kai kai, ta bay hasi, lo ta un manera pa e comunicacion entre diferente partido, diferente grupo di hende por yega hunto. Sí. Esey ta nos base. Nos base ora ki primordialmente ta co-creaci. Dus den e forma di yega na e festival, e forma di e masterplan, e forma di bambisa traha cu otro organisacionnan, ne awor ki tambe nos trahando cu bambisa Herdenks Comité tambe ta un forma di co-creaci, ke men di nan ta nan ke logra algo pasobra pero nos tambe ke logra algo den den otro banda bo ta yega huntu bisa e tende si nos pone nos nos forsanan huntu nos por crea un cos pasobra grandisimo. Kico ta pensa por ta cosnan cu ta stroba nos di ta un comunidad uni? Banda di e komunikashon. Bon komunikashon sigur mi ta kere un di kos mas grandi ta ego. Si, dus eilig nos ta mi ta mira den otro banda mes tin asina tantu hende ku ta eigen un kos no ke mi ta bisa por ehempel e bario aki ta di mi. Of e pida kita di mi. Anto ku ban bisa nan ta identifiká nan mes ku e kos, anto no ta laga otro desaroyonan pasa. Of no ta traha huntu. Pasobra eigenlijk mi su nòmber of e nòmber mester bin dilanti. Mi ta kere si esei ta e dos kosnan di mas grandi ku mi ta mira ku ta stroba. Bo a bisa, No, esei anto e falta, e falta di vision cu comunicacion, no? Dus eilic bardad, bo a bisa, por ehempel, e, si, si tin cierto algun di e investeernan ta bay aki bandanan, anto otro ta bay aki bandanan, anto otro ta bay aki bandanan. Ta hopi esei. Pero nos, nos tur, nos tur sa, por ehempel, den, den historia di mundu, cu bo a bisa, por ehempel, nos mester traha riba un, un, un bario of un, un mundu mas berde, pero ta bin e investeernan ta kap. Den di laste tres aña nan kap palu di mespel, kap palu di amandel, kap kiko pasobra ku tin para dos shen aña para einan. Pero no tin niun regla, no tin niun hende unda bo no bo no no esun ke bira polis, sino mas ta bira enemigo di tur hende. Bo ta pone di mas regla ku uiteindelijk hende ta sinti nan mes tambe. ku nan tin ku keda den un bepalde kader. Si no, dus e nana e nana dor dos dos falta di e vishon òf falta di di di ser direkshon, tur hende ta hasiendo loke loke nan ke. Anto esei ta und'e kon nan ku ta pone mi ta kere ta stroba un des un desaroyo tin, pero no tin un desaroyo sustenibel. Kai kai ta tresendo mas i mas hende tur aña di nobo den e siudat di nos nos sentro di siudat otro banda. Kon ku ta mira esei ta haña payanan di eksterior ku por ta ta bini speshal pa kaya kaya? Un tin basta hende ta bini for di ainda mi ta haña ta bini hopi for di Boneiru, Aruba, e islanan ta bini primordialmente to elik hopi ya hendenan ku tei na Kòrsou bo a misa komo turista ta bin ta bin e festival mi ta kere e ta grandi hinda ku bo a misa por ehempel sali for di Kolombia bini spesifikamente. E no ta asina ainda, pero e tin e tin e potencial esi. Den de laster aña cu nos ta tin bamisa un un binti milenio cu a bishita, cu nos a pone un un contribucion diferente pa turista e tem e bia ey, nos a nos por a midi e. Cu e dia ta tin kuater mil turista cu a cumpra e ticket pasobra pa pa bishita e festival. Dus e e ta e tin e potencial tambe di trece pasobra e turista den den den e area Laga nan sera conoci cune. Pasobra mi ta kere tambe cu bo a bisa e hecho cu turista tambe ta bini, e ta pone cu bo a bisa, por ehempel, ya, Bredestraat, ainda e offering di Bredestraat no ta asina interesante y varia, pero si e nan cuminsa mira cu tin un potencial, anto hopi bo ta haya tambe cu bo por adapta e offering loke ta, loke ta ofrece den Bredestraat, no solamente pa e local, pero tambe bo a bisa, por ehempel, pa e turista, di tal forma cu e ta bira un kiki mas, mas. atractivo y leven del town. Curti un momento caminda cu ta sinti inspira dor di mira comunidad uni. Si. Creo tin basta basta di e momentonan ey. Ey lo durante durante di e festival mes of rumbo pa e festival con mi ta mira e habitantenan mes ta ta yuda otro. Boso a yuda otro den. den logra pa nan cas ta mustra mas mihó, pero tambe traha huntu pa pasobra para durante di e festival y bende nan cosnan. Un di e cosnan cu mas mas ta inspira mi semper nos ta, nos tin, ainan ta lama otro banda OTC, otro banda the city. Dios e ta un kos ku bo, si bo wak bon, hopi di e hobennan tine nan kadena, nan tine nan kuzon di tatu, e ta skibi yen kaminda rònt otro banda tine ku tene di spluit un kaminda, dus eilig echte nan ta orguyoso di e OTC, anto nos tin nos tin nos OTC boysnan ku nos ta mannan den kaya kaya, dus eilig semper ku tin e proseso nan ta bini pa nan tra, ke men nan ta bin pak òf, nan ta bin limpia, Nan ta bin pasobra nan a hasi tur e tipo kos asina. Anto fo'i dje nan, nan eigenlik, un di e kosnan ku mas a inspirá mi tabata dje nos a un bishita di di La Reina ku rei a bin Kòrsou. Nan a bisa ku ken bosnan ke pa nan papia. Nos a invitá kuater hóben pasobra nos sinta na mesa. Anto un di e hóbennan aki ta Shervani. Anto kon e gaya aki a kana ku nos, a kuminsá limpia den e bario. Despues nos di Waterbouw nos busca fondo, so nos haci caya caya, nos un por laga e bario bida shushi bek. Dus diferente hende a pitch in, dus bedrijvennan, pero hendenan personal tambe, un ta paga bintisiu, un ta paga mil florien, un ta paga, dus manera nos a forsa, nos a, nos a, pa ya caba pa seis aña nos tin e fondo ey, anto Giov, Giovani a lanta su empresa propio, anto el a cuminsa duna e servicio di limpia henter e bario. I Teine ta hasi esei. Anto ribanda di esei el a kuminsá limpiá na bario, na kiko, na diferente hende. Pa mi esei ta un di konan di mas grandi pa ánima logra. Ke men di mira gewoon bo a misa un hende ku ta tuma e oportunidat i hasi algu ku nan. Sí, ku e inisiativa i ku e kurashi tambe pa kuminsá un empresa. Ku imaginá mi no ta algu por ta fásil. pa bo kuminsá kune i tambe pa bo basta di bèk den bo bario. Pasobra tin diferente ferwachting ku ta bini kune aserka. Plus e lo normalmente ta met surpasá e pensamentu di limpiamentu di kaya ta pa estranhero òf ta pa sierto grupo. Ami gais tur mi no ta bai para bai para chapi ku limpia kaya. Anto pa nan mira ku e lo hasi koe. Kumbra su outo, kumbra su trùk. Bibi nan, forma su famia. Anto despues bo ta mira un kos i mi bisa, tur bia mi pensa ku ei mi ta na Keppel Veld. Danki un bia mas pa Tei i tin un kombersashon hopi interesante untu ku mi tokante di Kaya Kaya, pero ta Kaya Kaya su ròl tambe den otro banda.